Masabik ah hun chim ka duhmi cu vei ah uh, Hakha ka ahcun zeitin a um lai timi kong kha cu atu ah Reverend Sanghlian nih khan tling ngai in a hun chim i mah leng kha cu chim awk zong khi dap tuk ka nei ti lo a caan um lai lo caah mah pawl kha cu kun chim duh ti lai lo. Ya hmasa bik tu ahcun Hakha CDF le Hakha khuanu khuapa sinah khin Kanmah nih lawmh ti khi cu chim awk zong khi a tlak lo. Zeihmanh zong kan si lo nain kan lungchung tein ka lawmhnak te khi hun langhter ka duh. Hi CDF Hakha hi uh, har le fe ten uh, an duh lo bu tein uh, siam te lo awk tha ti lo caah tiah an rak derh mi cu si. i an rak tet ka zong ahhin ah kan fa nau hi uh, zeipoh sia hi an kal cang ahcun zeital tal cu an eidin tel eidin dok zong an har cang lai ca an eidin ca te tal ah tiah hakha sidiat thok ka hin labe ah GoFundMe te khi kan rak tuah pi hna masabik a si ko ma kha ma khan dola thong kuwa thong tha te kan rak pui masabik a si hakha sidiat hi a masabik ramdang i a bui kan kuat mi cu ma kha thok nak silai te ka zung i duhnak cu an ni pumpeknak le an hatnak cu kan sia te rak herh kan rak kan rak tanpi hna timi kha kan chim ka duh mah hnu zongah a si khawh chungin uh, sang sang tete in an kan khol zongah khuan an kan khol zongah kan ti kho tok cion ti kan i tel hna i tha kan rak pek hna kan si khawh tok in kan dir kam hna i si dia pha khai atu tiang zongah khin pathian nih uh, uh, thluachuah a pek hna kan ti lai. Nihin ni tiangah CDF lak zongah khin uh, kanmah lawng hman cu si lo si hlah se lo CDF lak zongah hi tian chin thiam ngai hna uh, sikan an nei cun pathian zong an du cun an i thi hruai ning a tha timi khi thawngpang kan thei langmang cun atu tiang zongah khin uh, hakha peng zongah khin fimthiamnak siseh ngandamnak siseh cun i uk ṭhuinak siseh mah kap zong khi ṭha ngai in an kalpi khawh timi khi a lang ngai. Tika khin Hakha CDF hi an ummi nih hin tampi kan dothlannak zong a ṭhahnem cun atu tiang hoi na hin hriamtlai hi sawmnga le pahnih hrawng in an pek cang te cu mu khakha Hakha lawng ah si loin kakip raltuknak an i tel i a nunnak a pemi kan si. Cu leng ah Hakha khuapi zong khi an ven khawh ngai. Bolivia naite ah Hakha khuapi i palek a sualmi hna pahnih an tlaih hna hei ti bantuk khuachung te hna an tlaih ko hna. I khuachung zong khi an ven khawh ngai. Cun ralhrang zong khi leng ah an chuak ngam lo tiang khin an ven khawh hna. Ti bantuk si tikah khin CDF Hakha hi a thatnak lei lawng te khi kan theihmi si, kan i bochanmi si, anmah cung zong khin vea kan lung te khin kan i uang, kan uar hna, kan lawmhpi ngaimi hna khi an si. Cun Hakha mipi cung zong ah khin Hakha cu atu kan chim bantukin nan theih cio rihmi si kan pi le kan pu hna cu rung le met a rak biami cu an si an kan chim lengmangmi nan theih lengmangmi cu vaya an khuachia an biak an biak tikah khan ah khualtlung daw hna law mipem daw hna law ser hna law siam hna law tiah vei ah vei an biakmi khuazin sinah khan thla a cammi an si. Hakha cu kan pipu chan in khual a dawmi an si. Mi a remmi an si. Mi he hmun khat te i khuasak a duh timi an si. I Hakha i a hun thangso deuh i kaki pin benabia India lei hoina, Nepal lei hoina khan le tama te hna thiam chin thlak an thiam i anak ra, Taluk hoina an an ra, Hakha an phan. Mah lio ahcun chungkhat nei lo ahcun citizen hmuh lo bantuk khi si, im ve bantuk khi si, thutum a har ngaimi khi si. Mah tikah kan khual pawl hi an i nuam ser lai lo an ti. India lei a rami, Taluk lei a rami te hna kha phun an rak hlawm hna. nang sangpi chung na si hi sangpi chungah kan in tlaih an ti nang sangte chungah kan in tlaih an ti nang cin tah an tlaih hna hi ma kha zei da si tiah atu he alo ahcun kanmah hi citizen an kan pek rih bantuk khi si cu ti duhnak cu kan sinah kan kan inn ah ummi kan kan khua a rami hna hi tumtla te um hna seh nuam te um hna seh Kanmah bantuk tein U Ding Nau Zo tein khuasa hna seh tian duh ruangah an rak hrawmmi hna a si. Mah bantuk lio kha i hrawm lo ahcun phun pakhat khat i aa hrawm lo ahcun luhmuih zong an rak teng kho lo cu. I cucaah cun khatluk khan an lungthin kha a rak kau i cun nihin ni tiang zong ah hin atu ah Reverend Sang Hlen nih a chim kha Hakha cun Falam ralzaam zong an um. Mindat ralzaam zong, Matupi ralzaam zong an um. Palawa ralzaam zong an um. Mah cun Thantlang zong an um. Kha vialte thawngtha thawng an ummi kha kan theih tawk ahcun Hakha nih an dawt hna ti khi kan theihmi si. Hi khakha kanmah kan si lo a ummi ah a rak i dormi hna hmurka in kan theihmi si tilakin kan lung a lawm taktak. Khakha kha hrimhrim kha Pathian nih Hakha rak sersiam i Hakha hi zeitindah um se ti a rak duhmi kha nihin ni tiang kan nu le kan pa le cun Hakha khuasa hna nih an tlinh tik hi anmah lungmui tein kan rak hmui. Kan i lawm taktak. Hakha khua harsami umnak nei lomi an rak zam an rak i dor i Hakha i um ciami hna nih an rak dawt hna lunglawm te an rak don hna timi ka thawng kan theih tikah khan cun hi pei Pathian duhnak a si Hakha rak sam hnawh chan zong hi hi pei a si hi timi hi kan lung ah kan um cio i kan lung aa lawm tuk cio mi si i

Mate ṭhiamṭhiam ngakchiat pahhlei thum hrawng vuikhat bak in tipian le tihni a sung tiah khakha kan pawng taktak hi thawng kan theihmi si. Lamthla ti thawng kan theihmi pawl kha tampi um rih. Zeitluk in dah minung lungthin an nei lo i zeitluk in dah mipi cungah ngakchia zong hual lo, nu zong ter zong hual lo in kan tih hna seh, rawk dih seh ti lungthin an nei timi cu a fiang tukmi si. I tuk le tuk, ka le ka lo timi kong tu ahcun atu chim an tuk in ral cu tei ding in tiah uh, hriamnam cu an kan tlaihpi kanmah zong nih thak an pek cio hna hi ral hi cu tei hrim hau ti kha hong pong nih kan rak duh cio mi si kan rak tanpi cio mi si an tuk tuk timi kha cu kan an tu lai lo timi tu hna hlah seh tirum ro kha cu uh, kha kha cu dir hun si tia ka zum lo i asinain hi an tuk ding tikah hin ralkap tuni cu hriamtlai cu vei ah bu an ngei hna hawikom an ngei hna an i funtomnak um ralkap nih cun ralhrang tuk ding cu ralkap in order an i tu ding si i a leng i kan aunak aw nih hin ral cu atu bal le lo ca cun an tuk tikah hin hun khat te ah benvia tu cc kut ya hun khat te kan um bi hna cun K3 city bantuk ah kan i fon hna khapawl he rian ṭuanṭi zoh ṭi khat in khuakhang tiin an tuah sia cun annih cu kan miphun ca a kenkip in khua an ruat a kenkip in an tuaktan mi si tikah anmah nih a za an ti khati te an zapi an i ceihmai an tuk tik kha cu an tuk tik si te ko lai tiah ka ruah I macha cun kanmah nih hin a leng in tu tu hlah u ti bantuk kan chim ding cu a si tiah khin kei cu ka ruat lo ngai. Cucaah cun hi tuk le tuk lo kong ah hin ah ve ah man le bia kanmah tin ma kan tuk lai silo le zapi bawmhnak in dah Kawlrampi huap in dah kan rampi huap in dah ralhin kan tuk lai timi tu kha cu a biapi ngai tiah ka ruat. I anmah upa cheu ka zong an chim lengmang mi cu kan ram te lawng hi a kan ram pei Chin ram si hi kan ram hi kan mah te kan tuk lai i hi kan khulipi zong hi kan mah ten kan tuk ko lai tiah tu phot silo ma kham tha deuh asilo ah ya K3 C kan ti NUG he zong kan i kom cun adang dang siam tlai pu zong kan i kom i kan i check atu CNA raka phoina hi KIO KN KIO sinarian tu ral tu ko chumu khaban tu khen hi zapi huapi tukṭinak in mah kan khua zong hi kan kalpi lai timi kha mah a pahnih kha biapi ngaite ka ruah ve. I hmunkhatpi kan kal siah cun khuapi kan tuk caan kha a khat ko lai. Cun kan inn ning zong kha aa khat ko lai. I kan tei tik zong kha kha hmunkhat ah kan tei ko lai. i khati rampi huap dirhmun zoh in an kan tukpi dingmi kha a ṭha bik si timi khi kei kei cu keimah pumpak sawh khin kei hmuhmi si kanmah lawngte a dang an tuk hlan in kanmah lawngte zeipaoh sia hun la phut ko si kan lak ahcun kan ram kan him ti sawsawh kha cu kanmah te cawlcangh ding nak khan cun ram pumpi huap zoh i cawlcangh kha kei cu a ṭha bik rua ti khi mah ruahnak sawsawh khi ka hun chim duh i kanmah lawngte kan lak si cun zeitluk in kan har lai le zapi a cawl rih lo ahcun zeitluk na kan si lai timi cu atuan ah Reverend Sanghren i tampi a chim ko atuah luaikaw te hna zong kha khen diam nih an ka i an tei dengmang ko sina an ngol ṭhan fatin haka zei ruangah ti bantuk zong kha zohchunhawk ti kan nei ngai adang khualipi vialte zong akulian kul di ko hna zeihmanh an kap it hna lo ikhakha ahuap pin tin mi an nei ko lai suke suke su mai hrem kai pawl hi ani tin mi dem ko lai atua NUG a ta in sa thum leng nom ti samu cun atu tha hrem kai vialte an ni fon thom nan fon thom ai Khi tikah hin an an bupi nan i tinh dim ko lai ti ka zumh. Cucaah cun khakhat tu kha kan nin i bochan deuh si lo. Atu an kan ram tete cu hakha cu tin seng ri ko hna si, kul hna si, zeihmanh col ko loin cun a hram tete tu sagai ma kuai ti bantuk ke kanmah le fut ding mi tu kha onai i kan ko hrawng i KKG operation an tuahmi te hna kha tha tuk tiah ka ruah an ram ca khin mu khadung kha KKG hrawng Makui hrawng Sakain hrawng Kalemi hrawng khon na khi hun nor kho misa na se lo ti khin tu ni aram pi khin huapin kal se lo aka tha tuk nga ti ni khi keima mi so so aleng ru anak so kin karu ami si e tu bian so ko se lo John Palom tuk tampi che chimok hlai ka thelo